can be an explanation behind cheating can cheating be forgiven ko sei zvichiita sekuti mukadzi akachiita anonzi pututa uende but murume akachiita zvinonzi aiwa varume ndo zvavanoita so stay tuned let's uh, tackle these issues remember as you stay tuned on this platform subscribe to our youtube channel make sure that you follow us on facebook and do engage us with our comments that being said let's get straight into it Tar

mm. ufanira kungoti tinofanira kungoti tikaramba tidzoka mulife mako tiringokuwana unechi nemunhu mumwe chetemunhu wanewo wakatiratidza ukati ava ndo vachava amai vevana vangu kana kuti ava ndo vachava baba vechi mm. vevana vangu but in this day and era mm. zvakaoma haasi kumbochengeteka mavhaus aya in sickness unomwana ari kumwe in health anenge ari kumwe in richness anenge ari kumwe in poor anenge ari kumwe I, there is no stability there hapana uh, we have lost a sense of commitment as a generation ah, we have lost it hatisi kugona kugarirana and iko zvino izvi like you were saying kuti kudhara taimbozviziva zvichinzi ndezvana baba but right now unowana vana amai vachitoita izvi vachitoita sei you know nyamusidai vemukombi muchitaurwa like vanhu vanenge vachitaura ka vachivaraidza nguva kuti vaone kusvika kwavari kusvika pachitaurwa nyaya dzechitingidzo dzidzi varume vachiti ah varume zvinowanikwa munhu anochiita you know ah pakataurwa zvakawanda vanhu vakati vana vari kuzvarwa mazuva ano makambonyatsovoona here ah hanzi ipombi dzevana vana zvikanzi namai vavo nei generation yatava iyi inini chiri kungondichengetedza sofa chandakamirira kuchiita kuti handisani ndanzwa kuti baba vaita sei hey.
akatoimirira nyaya yacho eh, atori nesolution kudhara kuti zvikadaiwo so unobva ndatodaiwo so you know saka you, at that moment you pause and you try to digest kuti saka vanhu ava vakutochengeta neni ndakamirira kuti wo uchitewo ndo zvakuchengeta mavals evanhu mumarriage which is a very sad unozoti cheating maimplications echeating in i don't think ameno maviewers chitombotibatsiraiwo kana wakambosangana nazvo i don't think people recover from those things i, I, I don't uri kundichiita kuti uzoti chiinifa uzoti sorry uda ndiite sei uri kuti chii pauri kundichita ukuti im not enough
all right let's look at cheating as a and as, as, as a as an umbrella word zvine ma

pane patinoti icheating icheating mhando yakadai what is cheating and what are the different dynamics and types of cheating that we have cheating zvainoita paunotaura nevanhu beve mm. sports yako haisi kutsamwa from a point of direct accusation mm. zveshuwa matongotaurawo zveshuwa mfesu yangu ti you look beautiful mangwana asenda message pawasenda waposta status yako zvazodai but you know the, the, the, the, the matter of the fact is we always know takapiwa mainstincts inside us you know kuti with this energy with this flow zvinhu izvi zvinoperera uku vanhu vakawanda manje paunorambidzwa patiri kuti usataure usa zvinoenderera nemunhu uyu chatiri kukurambidza hakusi kutaura as such is the, the, is the end result we, we know how this works youare going to get attached ari kutaura nemayenings ako ose mudzimai uri kunzwa kuti pamwe pacho ndoda umbonzwai ndoda umbo no thats why maboundaries akakosha hapana chakamboshata kuti unge uri mumba manheru nemurume asiri murume wako muchitaura nyaya kana dziri dzei muchionesana ikonomi inoyi is a very semaworkmates ndihr amheno pamwe namd vari kutaurirana imiting ya 12 iyoyo 12 midnight pabasa panapa toda kuti zvinhu zvizodai so zvizodai so you know what tikatouya tikataura nemi there is nothing wrong with that but ngapave nemaboundaries hmm. matimes nguva dzezuva chaidzo dzine maemotions are attached to hmm. it the energy that you are sharing the intensity of the energy zvine you know ukatarisa paunotanga pabasa panyowani unotanga uri abit distant but you get closer you get closer you get closer saka macloser aya ndo anoramba ari machi macloser kusvika aita chi closer ah, kusvika yatocloser yacloser saka hakusi kuti zvine mastages kana kuti hakusi kuti vanhu pavari kuti apa pagumira apa vari kukudhauta mm. but tiri kuti usaise rumu hatidi zvekuzoti kana takukubvunza kuti ndaizozviitawo sei wakuexplain wakutangaexplaina cheating because unozotanga kutsanangura wakutobvunza isusu manje kuti waizozviitawo sei

Let's look at cheating from uh, an emotional point of view. Emotional cheating. Pane munhu anogara achitaura kuti ukaona uchitaipa uchitarisa kuti zvandiri kutaipa izvi pane ari kuzviona here kana kunzwa the edge to delete zvinhu zvawataipa then there's something wrong with it cheating yatoitika ipapo what do you have to say about that
emotional cheating is very real and chino chinoita kuti udelete ka ndochandiri kuti this ndo chinozonyanyisa kurwadza kana wazobata mumwe wako achichiita kuti you know you know kuti inyu chiri kukudelitisa kuti you know kuti zvinhu zvakadai izvi zvikaramba zvichidai izvi zvine kwazvinozoita sei kwazvinozosvika but iwo ukuramba uchizvibvumidza mm. uri kuramba uchipa munhu pane mashero chaiwo chaiwo emaburdens nemaexperiences eupenyu you are becoming intimate with somebody else hey emotional intimacy hmm. uri kukwanisa tasvika pascenario yekuti i can even break down

saka iwowo kana uri kutora all that effort uchiisa kune mumwe munhu what are you expecting mm.
on that note let's, let's talk about the relationships that we have with our colleagues kumabasa oko mm -hmm. yesterday i had a fight with baba tadi this was what happened what not ndiri kutaurira mumwe murume kuti murume wangu haana kundinzwisisa pakati saka pauri kumuudza maybe your intentions are very pure
but kumunhurume uri kunonopoka kubaya baya kujunga junga that protective instincts in a man yes. zvekuti achada kuita go through with you saka wazoita sei iwewe at the same time wakufila kuti ah, this man is bringing in this cushion mm. eh? chandiri kushaya chicha pauri kuita izvozvo kumukadzi wake chikusheni cheche hachisi kuwanika iwowo kuti uzoitawo vulnerable kumurume wako hauchakwanisa because already there's this connection so As we set parameters, this issue of indulging and divulging about the experiences dzatiri kuita kudzimba nemurume wedu naspouse wedu should stop taenda kubasa
zvinofanira kumira like wakambozvitaura this other time uchiti you know define your relationship this is my colleague this is my church mate this is my round mate this is no way every relationship ends ivai nemaboundaries ende vanhu vari kuzviita kumabasa ende vanhu vari kuchiita kumabasa ende zvinotanga sei izvozvi izvizvi zvinota you know maemotions ako your energy should be sacred specifically reserved for your spouse ndosaka tiri kuita maprograms ma ekutaura kuti totoimprove sei intimacy mm. maattention aya topanana such that you know you, you won't have to look elsewhere zvese unenge uchizviwana muspouse yako but sometimes vakawanda vedu iko zvinezvi we are not even bothering to, to, to, to, to attempt to reach out to our spouses mm. musoro mako wangoziva kuti uya ndiwa ndonounza saka eh, these are very very you know macheatings akawanda especially with our generation zvasiyana nakudhara kudhara vanhu vaigarira vana vavo you know the divorce rate mm. in this generation is alarming mm vanhu vanosiya and you know pamunoroorana zvinotanga zvichitongets about the two of you but kune vana kune chi you know mabroken families kuti ndaimbozvitaura ndikati we say kana tichifamba tichitaura hanzi it's, it's, i think single parenting is impossible with all the effort that you are putting in my life samai vangu inini i was raised by, raised by a single parent but ndine ma you know ndosaka vakanzi amai ava vakanzi baba mm. there is a different role there is a different flair that this man brings in my life by virtue of him being a father saka we are ending up exposing vana kuzvinhu zvisiri izvo vokura vaine matraumatic experiences vakufanira kudhila necho akunoona uyo kuti you know but zvinhu izvi zvinotanga slowly gradually zvichienda zvichienda zvichienda kusvika hamuchaona ane kusvika haini ndagara ndiye basa rangu haini nevakadzi vagara vakawanda saka enda enda you forget kuti this family unit is not only supposed to serve the two of you mm -hmm.
so we are saying that panozonzi pfitseke pfitseke panenge patori neemotional leakage inenge yatoitika yes, from the word go yabuilde up mbijana mbijana mbijana mbijana so let's make sure that we gap that emotional leakage not to justify or to condone cheating in any way yes.
because tiri kuti paunochiita watogara pasi ukafunga ukatotaipa message ukati send kana muri kuzosangana physically kana wapinda mota watoisa fuel mm. vamwe vanenge vatodarika togeti vatobhadhara togeti mm. isa fuel yekunonochiita kana kuri kuroom number kana it's such a long process and thinking of the lies to tell your partner kuti ndanga ndiri kwakati ndichizoti ndichizoti it takes a lot of effort so we are saying

pasi yemafoni pa, pane nyaya yekuti haufanirwa kubata foni yemumwe munhu muri kundiudza kuti amumwe ah, munhu pafoni yake but this person has access to my most private and sacred being iwe anoziva tsoro dzekumba kwedu dzese munhu uyo anodziziva anoziva muviri wangu But

whats there to be private about saka zvinongokuratidza kuti already pane ma, ma and you know marriage manje tambo dzacho dzinenge dzapindana pindana zvokuti kuti uda kutanga kurudunura uite sei people are just finding ways mm. to, to, to, to, to, to function in those capacities mm. what, with, to deal with whatever is happening mwaka nowanto mukorovazisa dza rake uite sei hasha dzopera but this is not right zviri kuitika unoziva macheating acho zvino zvino zvinodembura mwoyo so kuti munhu akagara mba akazvichengetedza wovigirwa hiv what are you doing to that person what are you saying what are you communicating ini ndaka i'm here i'm waiting for you not to say that you are perfect

ndochinorwadza pachiting kuti dai ndichiziva kuti munhu ari kundichiita uyu ari perfect i would say its my problem but i also know kuti there are things that im tolerating about this woman about this man things that im saying mwari ndibatsireiwo i have to be patient ndakati i want to be in a marriage i said im in this for better for worse I, I, mm. I'm losing my identity in the process. I'm settling for things that I never saw myself settling mm. for because of you. mamwe mabatiro anotoita vana ini handienderane nawo but iwewe waakufunga kuti nekuti inini pamwe handisi kugeza zvauri kuda but iwewe pamwe pacho unotorara usinogeza mm. iwe waakufunga kuti you then have a choice unomboenda umbononoti karapo what are you saying tinozviita zvedu but I, i don't think kuti pane a greater form of being selfish mm. unongo wangoratidza kuti you know this life is about me mm. i'm the one who matters here mm. the rest of mm. you you are ameno
Viewers, those who are willing to share with us, tell us your experience of being cheated on, of you cheating on your own wife. Pane vamwe vanhu tari vanokambonzwa vachiti inini when I go out and cheat on my wife, pandinodzoka ndakamutarisa so ndinonzwa rudo ruchizara mandiri. And I'm thinking rudo here kana kuti guilty conscience. hanzi ndochienda hanzi ndinonyatsokunzwa kuda time iyoyo ndinomarineta love yedu ka zvekuti kana iye mukadzi wangu anoshamiswa kuti zvikumbofamba sei so is it really that it, it, it, it it pushes a man to love the wife more or the woman to love the husband more or is just a matter of guilty conscience it's just compensatory behavior mm. guilty conscience shares because you know the right thing that you're supposed to do and chinotoita kuti urambe uchinzwa simba inyaya yekuti you know kuti you have mm. done something wrong
allright ngatimbotarisei varume so this is what a lot of men say um, ukaona murume achiita it has nothing to do with anything don't take it um, personal you know tingori mombe you know zamombe unogona kutoiendesa pane mafuro akazodai but iye anenge chitoda kutopinda muchibage chevamwe i don't know the narratives but pa, pane kakujustifyiwa kanoitwa cheating yemunhurume yekuti nhasi if i go to my aunt and say tete murume wangu ari kubuda mumba ndinongovunzwa kuti ari kutenga chikafu here obva kuti ee vana ari kuendeswa kuchikoro ndinonati ee zvonzi saka uri kudei nani muzukuru okay,

can only tolerate a certain behavior for so long munhu wese in their capacity ndosika mukuona kuti tagara tagara tagara tagara over time zvakuputikira kuvakadzi because practice inoramba ichidaro that sense of hopelessness that sense of kuti saka, saka mukuti ndiite sei saka zvinoramba zvichionekwa vanouya voona vanouya voona vanouya voona and the way that you are embracing it muchaona kuti vanhu vakaramba vachidai so if nobody does anything about this zvichapedzera zvaanomawo kuchita kwevakadzi hey. because of long practice the principle of long practice something becomes normal because you are used to it you are used to hearing things about it panext zvaitika panext zvaitika pa ndogara ndichitaura kuti do you know kuti pakatanga kufamba vasikana vakapfeka macrop ma top aya ah vaitikana vakapfeka crop top muraini vanhu vese vamwe vachingodongorera vachingoti ah akaita sei kasi ndo vakabva kusouth ndo vakaita sei but now look at us ah, nobody even looks at you hapana anombokutarisa kuti anzi vanhu vari kuswera vari kutarisa vari kutarisa munhu aka vanhu vanenge vakapfeka zvisiri zvo vakaita nguva yekudamburirwa hembe because zvanga zvisingagamuchirike kwatiri but it has been done repeatedly over time iko zvine zvi takungotarisa takungoto a ah, kana zviti zvo zvinokuitiraita e, eh, mototi nini this is one ndo zvazvinoita manje and chii majina e, e, e. and iko zvino izvi vari kutoregereranaka vakadzi vava kutoregererwa izvezvi anotobatwa achichiita otoregererwa zvanzi zvanzi ripai munhu
hazvitotaurike kuvarume zviri wese pakuti zvinopane pauchaenda unoti hanzi madhamu vakandiita hapana manje uchangogara nazvo wotarisa vana vako wodaiso wobva wafunga kuti wakambochitoka 15
okay let, let, let's look at the psychology and emotional aspect of it mm -hmm. achitwa wacho ari kusara achinzwa akakwana here semubatsiri or seprovider muthe setup because if a woman is cheated on achatanga kuzvitarisa kuti asanzi kunyatsogeza mm. asanzi kunyatsoita sei mm. if a man is cheated on that's even worse it's even worse masuicide cases evarume vadiscover kuti mukadzi wangu ari kuchita akawandisa

hmm. that is a very critical and tough one because to then think unoshaya point even vacho vari kuchiita ukada wamugarisa apa ukati aita sei mukadzi wako anogona kutokushaiwira ansa because mukadzi uyu ari kutotraya ari kutoita sei ari kutoita sei but, but trick yekuchiita the, the, the psychology behind it is it's going to be some, with someone better ukufunga kuti kana yanga iri attention ndichawana iri nani ukufunga kuti kana kwangu kuri ameno munhu ari kungofunga kuti its greener on the on the other side but you find kuti most of these people that we are finding as attractive to us pane mastatistics akatorwa anoratidza kuti 80 to 90 percent mm. of divorces mm. when they remarry they will still divorce so it ceases to be, the que to be a question about the person it becomes a question about your sense of commitment as a person mm. because munhu wese uri kuona achange ane problem yake mm. hausi kuiona izvezvi svika because ndiri kuiwandisa kaunga kuti ndoziva kuti varume havadi vanhu vanotaurisa so when im at work im this soft spoken lady titi mamuka sei saka kuri sei kumba how was the meeting yeah. anditi mm. ubva wati ah uyu mwana mazoti ivoisi rake so akataura so achibuda tumadhimbu hamusi kundinzwisisa shes soft shes soft so unonyatso unotonzwa zvaanotaura newe zvichisvika pakadzikadzika pemu wotanga kuti sananguriro kuti ha hapana patingambonzwisisana apa amusati maona bhodhi yacho ganda racho ungati anogeza nemukaka moti ndoitawo zvekuita sei mutoorega ugare naye
and the monster is slowly coming out pane inonzi 8020 principle mm. yekuti you know what mudzimai wako waakagara naye kana kuti murume wako waakagara naye whoever youare going to marry is going to give you 80 percent of what you want that is the best partner that you're going to get the top notch best partner oh best partner tisati tataura maaverage anonyatsogona chaiche shasha nyanzvi yerudo haana 100 chaanogona kupewo 80 but that 20 percent inoramba ichikupoka so ichikupoka then youare seeing someone whois giving you the that 20 so youare living the 80 for the then kana wazogara ne20 percent yako yaapa waane time uchinyatsokaukileta uzoona kuti ah, ah, ah. kwandakabva kuri nani ndizvo this is what happens the reality of it because vakawanda vedu hatidi kuzodzoka togara nevanhu pasi because vanhu vanenge vambozama vachibatsira votoudza kuti mhuri yako yokuda kusiyana naye mwanangu mwanasikana wangu dzokera kumhuri yako iwoti aiwa kana murume wandakazowana ane mazimari akazoita sei hamusi kunzwisisa baba ava vagone kushanda vakazoita sei pazvinooma uchakwanisa kuuya kuzoita sei zotiudza uchangotsviramo uchingoshingirira uchingoposta chingofunga kuti uri kufara iwe uchingoita bipi Mm. But this is the reality of life. You're not going to get someone who is going to give you mm. 100%. Mm. Those are things that you have to make yourself at peace with. Mm. Iwewe chaiye chaiye tikada kutokubvunza nifa izvezvi. zvaunoda chezvezvo wo tombozviziye yeah. iwo ukatonzi danana newe ka unonozvitadza tikakutsvagira pasina yakatogeyo tikati rovai unogona kutozvitadza so why are you expecting kuti someone is going to give it to you 100 percent mm, mm, mm. saka uchangoramba orit mati vasikana vana vari kuzvarwa mazuva ano anzi hama bullets haasikuita ona bullet rimwe vana first naro wodzika uko pakabonoona ri naro woenda kuchinhoiona rimwe nawo mabullets kusvika kusvika abora bora iwewe Because wacho hatisi kuramba kakuti mabulets akawanda Eh. hatisi tiri kutonzwisisana kuti ah vana vari kuzvarwa mazuva ano Bu- zvakatoa but ngatinzwisiseika kuti the same way yaunoona mabullets in a small girl is the same way that i also see kakakabenten kari bhoo for me as

yeah.
saka iwowo ndiwo wariwana kupi simba wariwana nguvai rekufunga kuti iwo manje you can make a plan about what you don't like a side plan I, I think um, cheating has led other people to jails mm -hmm. kupinda mujeri chaimo
akatema munhu nedemo mm. akadira munhu mafuta eh, recent eh, akazotora kamwana kacho akakatswanyatswanya mm. bvaazvitswanyatswanya iye bvaazvipisa iye there is mental challenge mental issues that come with cheating mm. from the person who cheated mm.

because challenge yataakuita ndeye munhu anoti kana aona kuti akukanganisira anda kukunongedzera sokuti iwe wanga usiri kudai wanga usiri kudai wanga usiri kudai but at the end of the day we are saying they chose they made a decision to cheat bhosi uri kuzoti uchiri mumarriage institution wadii kuworker out your papers wobuda wozotanga kuita izvozvozvo so at the end of the day we are saying may you heal if you've been cheated on may you understand that it's not your fault yes.
let's talk to that person
munhu achita anenge angosarudzwa kuchita umwana munhu achiti anenge angosarudzwa kuchita patina yako yauinayoyo ndounoziva patina yako tikatoipa mumwe munhu is the best thing that is ever happened to them Mhm. iyoyo pasina yauri kushaiwira mm. plan iyoyo yauri kuti munhu uyu saka ah, chero tikada kuexplora tichibva neuku tikada kuexplora ndachibva kumae strengths and weaknesses tatione ako mm. saka iwewe if you are being cheated on waona hako munhu achichita and you know what it's it's painful hazvifanire kuita kuita a psychological effect nifa but nhasi here nekuti waane four by four nhasi nekuti waane gd six ndakauya munomu une trouse one tichirara pasi ndichimira newe hama dzangu dzichindishora dzimwe dzako dzichitoshamisika kuti mukadzi uyu akadei apa iwewe musikana iyoyo ndakakuroora vanhu vachiti haarooreke musikana uyu munhu anomuroora ane zvivindi hama dzangu dzikanditi siyana nayo taipii tinoziva kwazvinoperera but i still made mm. a decision mm. to say you know what i'm going to take my chances with you mm. if it works it works if it doesn't we figure it out together ndakamira newe pamwe pacho uchindibhohwa pamwe pacho uchindisiya pamwe pacho nhasiwo ndopawakuona maziso ako ayayaya aiwa kasha yeah. anditi kana tisina mari togara muone room asi kana taane mari tinonovaka uh, double story so so i have to change and, and, and you know what the funny thing is kana muri kuda ndopaunoshaya kuti kana uri kuda vakazi two ende unorooraka avadi

gaya pabasa pese munhu wese ainge achizviziva kuti murume wako ari kuda nekaminten kanyowani kakauya iwewe ndiwewe gausiri kuziva and you come ka hai ko makadii munhu wese chita ah, makadii ndiwe wega vanhu vese vachikwenyana making a fool out of your own partner vanhu vese vachimutarisa vachiona vachimunzwira tsitsi so kumubvisa hunhu
ende kana wachiita isusu sesociety kana wachiita uri mudzimai uriwe wachitwa isusu takutotarisa kuti unogeze here takutotarisa kuti anomboita hembe dzacho dzaanombotenga dzinotakuda kujustifysakai wo unogona kubika here you know you are still in emotional turmoil of being cheated on isusu takutoyowo nenyaya dzedu dzatodoro tutipindure kuti saka pakubika apo wanga uchipaita sei saka pakugeza apa kanga kari kangani paday ukutosara une burden iwewe ndiwo you are, you are answerable for You know what? The viewer who is watching who has a cheating spouse, this is this has nothing to do with you. These are just loose morals. And tiri kutodawo kuti kutaura chokwadi baba kana amai vari kuchiita ka. Dei wazvisiya. For what? For unoziva kuti inini I, I, I, I've watched people

you, you still want people to speak good about you even beyond the grave mm. you still want it kunonzi seri kweguva hakuna munamato because kune ari kufunga kuti kune munamato kune achiri kusara achinzwa kuti dei apa papa ndakadai ndakapadai mm. dei time yandakapedza ndichidadira murume wangu ndichiita mm. zvevamwe varume ndichide so woneiko zvino izvi vana vangu ende kana wakura manje what cheating does as you grow up you grow younger iko zvinezvi uchipisa uchirira we can't stop you we can't you tell us kuti no man you don't know what i deserve vasikana vakawanda vanondida inini varume vakawanda ndikafamba muroad umu vanenge vachingoti sister vatozvizivo ndiri mai ndakaroorwa inini ndakadai ndakadai because youare on your pick mm. but as you grow older you mm. also grow young mm. that, that need for approval that need yekuda kuonekwa that mm. need yekuda kuva ne a good picture zvatinongoita tiri vana vadiki zvazvo zvekuda kuti mama vangu vandione kuti ndagadzira chitoyi mama honai mahumbwa honai ndakabereka mwa mm. you grow down to that person and the people that you want to see you now vanhu vakuzoti uyu vakadadira mai vedu baba vakuziva kuti mai ava mazuva avo chaivo chaivo baba vedu vakaita kunge vachazvisungirira and the people around can't help but notice when youare doing everything that youare doing pauchazoda kudzoka manje hazvichadzokeke hmm. and thats when you need it the most wakufa rufu runorwadza wakufa uchida anokuda but pasina anokuda usisadikike mm. because wo wakarira kapa nguva yako iyo we, we don't forget iwowo ndoonokanganwaipisa plus mazuvano because mazuva acho amunenge mm. mazuva anenge achichiitwa here mi mm. rafu inenge ichitaurwa mudzimba umu mm. mari inenge isingabatike mm. vasikana vachitengerwa maiphone latest yapinda anenge achiupgradwa every time vana vasina mapamba vana vasina chikafu vana vasina mafees mumwe you know it's so painful mm. i have a lady i know vanoita zvekubika chimodho vachiisa mubhaketi vachiita se vaisati necrimora neshuga e maflaska vanotenga kumarana uku voenda vonotengesa with a man who works in a bank you seated and she tells you andina dhora randinobata pano andina, andina kana dhola randinowana pano munhu gore raanofunga kuti ndafunga anogona kungoya akatengera vana zimota mazimota ya mazitoya mwana asina mapamba mwana akatomborwara akarara akadaro ndikangonatira ndikaita sei tashaya mapiritsi

so in as much as you are planting this seed of pain in someone else zvisina basa izvezvi nekuti ndiwo uri kuzviita remember kuti what goes around comes around mm. and unoza especially vanhu unoshaya kuti kumwe kusadzidza kwacho kuri papi do you know kuti vanhu vanoenda vonorira voita sevoita zvavanoita kana akarwara ikoko akugarika Do you know kuti murume anoya ah, unomuka wakamukandirwa pagedhi real life situations mageto vanetsa baba vaite se vaite se girlfriend painongonoti ava baba vava kurwara unongomuka wakakandwa pagedhi kwazvakabva ikoko and these things are happening day in day out and weare not learning our lessons ubvosha kuti what is it with us we know kuti end game yezvinhu izvi it will end in tears iko nezvi zvaextreme mumwe azobata uyo mwe auya azviuraya vana vakuchekwa chekwa wemomo vaku why do you want to be a person who is going to be described like this horrible person mm.

tatobata kuti pachiitwa pane mwana aitwa kunze mai vari mumba muno mimba yavainayo haisi yababa vemuno mm. taiita madialogues tawirirana kuti taregererana we are now moving on with the life I, I am bothered by how people will end up saying after 10 years baba venyu vakambochita baba venyu whenever you want to express genuine concerns mm. someone is always pointing kumashure kuya kwatakabva so how do we live together aftermath of cheating aftermath of

mm. but work it out make mm. sure kuti your, your, your, your partner adzoka muposition yekuti anokwanisa kukutrusta make sure kuti healing yake wo kutofanira kumubatsira you don't then get to say ii ndakati sorry one
kuramba uchitaura izvozvo ini ndakati sorry one but anenge akati sorry one you don't get to saka chichindisiya hangu kandiende because saka uda kuti ndirarame life yese ndichingoti sori
vanhu vanoramba vachinzi ukatarisisa vanhu vanoramba vachipointirwa back eh. vanhu vanoramba vachiita macycles anotepa around the same patterns that they did the time that they were cheating so what saka uh, you can't help but remind me of what happened then in as much then iwewo wachitwawo when your spouse comes back mowirirana moti isusu hatisi kuzosiyana takuda kugarisana put also an effort because ndiwo azvibvuma kaizvo it was in your hands to say you know what i'm done this is not something that i think i can do because even the bible liberates you at that point kuti uchingochitwa chete back away and are you you are you are okay even the unotopiwa makeys ako wotoita izvi zvekuregererana izvi ndezvemusoro medu izvi but the bible is very clear kuti unless under the grounds of unchastity hamufanire kudivorce but now you are here and you have said you, you have cheated on me and i want us to work saka, saka tikuita nharo here patiri kuregerera vanhu vagi tikuita nharo nebhaibhi here mukuti chii no, you know what the eh, bible i'm forgiving I think when the Bible was written, it, they knew. The God damage. knew the damage that yes. comes with cheating. Yes. But now I've committed myself, Ukuti, you know what, you're my person after all. Maybe for better, for worse, also includes this. saka ari kufanira kusafa pandiani achuza kusteya nemunhu akachita iye achitozoti munhu unhu wake ahune kuchita mukati everybody gets to suffer uh, you, you know you always suffer anyway in this life iwewe munhu achiita you suffer working towards gaining back the trust mm. of your mm, spouse mm. iwewe wacho aregerera you suffer towards forgiving overlooking and saying you know what yewo wakaona ye zvekuti akaita sei kana kuti aigona sei i'm not going to think about it I'm going to take you back. And you also have to acknowledge that it won't be easy. Shamari, nindaigirwa chirwere chokuti every time I have to be taking mishonga for the rest of my life. Nditori nemwana probably auya nenzira iyoyo. Anenge ari ndonda ndonda because baba vake vakambo Is it not better to just take your, your, your separate ways? It's, it's up to the it's up to the partner. Inini nyaya kana kune nyaya dzandisiri kuzopindira pasi panapa ndiri mupenyu inyaya dzevanhu vandanana. Ii, those guys will embarrass you. Vanhu vanodanana, mm. especially vanhu vamboroorana vagara vese. Mm. Oyo uchichanzi uyu ndiye akashata stereki saka iwe orongedza bhegi rako pakona pobva waenda obva wadzokera kumusha.

vanhu vanodanana vanozviita and it's also reasonable in the sense that these guys have been with each other unoziva kuti vanhu vanodanana chaivo chaivo munopedzera makutaka kufanana chero fesi mm. matauriro every you, are, you, are, you have become one with this person so to fail to move on from them is only rational hatitombokurove kuti uri kuzvitadza sei mm. we understand when you feel you want to work things through you have a family une vana wauri kuda kuti mabroken families atiri kutaura ya asa you know it's, it ceases to be a question of you too and makambodanana imimi you know the good things about this person mm. and you know kuti this maybe have been truly a moment of weakness mm. saka iwo usazomuomesere kana wamutigara also take the initiative mm. to then learn to trust wo ita uchisiya hatisi kuti munozozviita yenyu overtime haa kana watombochiita unotombopinda busy uye kana watombochitwa futi unotombopinda busy alright